nea enti a wɔsere

Me okunu ne agya.
Meyɛ ɔyere ne ɛna. Yɛn nyinaa wɔ HIV. Yɛn nyinaa wɔ HIV.
Ná ne mfitiaseɛ no yɛ den. Ade a ɛbɔɔ me hu kɛse paa m'abrabɔ mu no no. Mehwɛɛ me mogya nhwehwɛmu no nsunsuansoɔ no, manya HIV. Na mepɛɛ sɛ meteatea mu denden so su m'ani so nisuo nyinaa.
Na yeinom nyinaa yɛɛ me sɛ mfomsoɔ anaa daeɛ bɔne bi. Saa nsunsuansoɔ no yɛɛ me sɛ deɛ wɔreto dwom bi aka mawieɛ akyerɛ me. Na mayɛ ankonam. Obi a onni adwosuo a wayare ɛserɛ so. Onim baabi a obenya nsuo, dabrɛ, anaa ɔkwan a ɔbɛfa so akɔ fie. Na afei. Na afei nna bebree akyi no, metee nka bi. Na medi awerɛhoɔ. Na mebisaa me ho da biara sɛ, Adɛn na wei ayɛ me? Adɛn? Adɛn? Na mesuro biribiara. Na mesuro mpo sɛ mɛhwɛ ahwehwɛ mu. Na mesuro nea m'abusuafoɔ ne me mfɛfoɔ bɛyɛ. Me ho bɛyɛ wɔn aniwu. Enti metwee me ho fii obiara ho. Mebuaa me ho fɔ. Mebuaa me ho fɔ. Ɛnna mebuaa ɔbarima no nso fɔ. Na mebuaa ɔbaa no nso fɔ. Na menni daakye biara biem. Na biribiara asa. M'anidasoɔ ne daeɛso nyinaa awu. Ɛdeɛn nti na ɛsɛ sɛ meyɛ nhyehyɛe bi ma daakye? Ná ɛyɛ awieeɛ ara no no. Mewɔ me piam. Ná me nko ara. Asɛ megyina amena donkodonko bi ano. Ná akasanoma no nko ara na ɛyɛ me nyɛnko. Prɛko pɛ na m'adwene twi kɔɔ nnwom bi a wɔrebɔ so. Sɛ nsoromma wɔ w'akoma mu ne wiem no nko ara deɛ. Anigyeɛ wɔ hɔ.
Anigye wɔ hɔ ma wo. Nkɔn hɔ nko ara deɛ. Nsoromma bɛhyerɛn baabi a anidasoɔ tete yerɛyerɛw. Baabi a anidasoɔ tete yerɛwyerɛw. Merehwɛ me nna mfoni no ara na mekae asɛm bi a misua no na wɔtae ka kyerɛ me bere biara a asɛm bi bɛha me no. Sɛ wopɛ sɛ wuhu no nyankontɔn a, gye sɛ wudi kan fa mframaden mu. Ɛyɛ sɛ merefa adwene bi. Ɛno ara ne sɛ.
Mɛtena ahohia mu. Anaa mɛko akɔ m'anim. Yei nyinaa na ɛgyina me so. Meka kyerɛɛ me ho sɛ, Gyae faako tena. Gyae faako tena, na pɛ dwuma bi di. Na pɛ dwuma bi di. Menya ahoɔden bi wɔ me mu a na mennim mpo sɛ mewɔ. Pɛ a mepɛ sɛ meyɛ biribiara foforɔ di saa akwansideɛ yi so nkonim. Menya ahoɔden bi wɔ me mu a. Na mennim mpo sɛ mewɔ. Menya ahoɔden ne anidasoɔ nyinaa bi wɔ. Tebea a mewɔ mu no. Tebea a na mewɔ yi mu.
M'abusuafoɔ mu, me mma mu. Me nnamfofoɔ mu, me gyidie mu. Wowɔ Awurade a, biribiara yɛ yie. Ekuo a wɔboa nnipa a wɔwɔ HIV, adɛn na wonsan nkɔ ɔfotufoɔ a ɔwɔ mogya nhwehwɛmu bea hɔ ne no nkɔkasa? Wɔka kyerɛɛ me sɛ metumi aba hɔ bere biara.
Esiane sɛ nyiyimu wɔ hɔ nti, na minim sɛ nnipa bi bedi me huammɔ. Nanso, nnipa bi wɔ hɔ a bere biara no, wubetumi de w'ani ato wɔn so. Nea ehia ara ne sɛ wobɛhwehwɛ wɔn, wɔwɔ hɔ. Wɔwɔ hɔ. Sɛ wotɔn wo yadeɛ a. Wonya ano aduro.
Ɛno nti, memiaa m'ani kaa m'asɛm kyerɛɛ afoforɔ. Ɛfã bi no, na ɛyɛ me ya sɛ nnipa bi bɛpo me, nanso ɛnyɛ nea obi bɛyɛ anaa obi bɛka na ehia me, ɛfiri sɛ manya mmoa afiri afoforɔ hɔ. Wɔn dɔ na seesei mekura. Anɔpa yi, me babarima a wanya mfeɛ nnum bɛtenaa me nan so, fee m'ano san kyiaa me. Ɛno ne m'ayaresa kɛse. Mepɛ sɛ mebɔ m'awofoɔ ne me nnamfo aba so wɔ wɔn dɔ ne mmoa a bere nyinaa mu wɔyɛ me wɔ m'anammɔntuo yi mu. Seesei manya adwene foforɔ, mayɛ me ho abɔdeɛ foforɔ, masesa m'akoma ne m'adwene. Megye me diberɛ tom, mewɔ HIV, ɛno ara no no. Mewɔ HIV wɔ me honam mu deɛ, nanso mayi HIV afiri m'adwene mu, magye me fanho di. Mede akyɛ me ho, ɔbaa no nso. Mede akyɛ me ho.

Me mfɛfoɔ ne nnipa hodoɔ a wɔwɔ HIV, wɔmfa wɔn ho nto me so, ɛno na ɛma menya ahoɔden. Mayɛ m'apɛdeɛ, mɛtena yie. Sɛ mɛtena yie. Berɛ a wɔka kyerɛɛ me sɛ nhwehwɛmu no nsunsuansoɔ no nyɛ mma me no, mehuu adesoa a ɛda me so. Da bi a meka hwɛɛ m'adamfo no, ɔnwenee. Ka kyerɛɛ me sɛ, Adesoa na ɛde nkyɛnboɔ reba. Ɛde nkyɛnmoɔ reba. Me nnamfo ne m'abusuafoɔ boaa me. Wɔsan maa me nkuranhyɛ wɔ adeɛ biara a mɛyɛ mu. Me wiase nyinaa mu no, menhuu ɔdɔ saa da. Ɛyɛ nwanwa mmom. Nanso, ɛnam m'adwene foforɔ a manya no nti, mete yie sen nnipa bi a wɔnni HIV. Me daakye hyerɛn te sɛ owia. Me daakye hyerɛn sɛ owia. Seesei deɛ, mehunu sɛ merekɔ m'anim wɔ m'asetena mu paa. Wɔwɔ HIV. Ɛna wɔyɛ m'asumasɛm kakyerɛfoɔ, m'adamfo, yɛ wura panin, yɛ nuabarima, me yere. Me kunu m'awofo.